Ya minins, ya minins, MC Panki na kaza N sta li, N sta ben pidi nhos, N sta ben faze nhos un séna Kusa ki sa ta ouvia gosi li Tudu algen sabe ma mi N ka ben Mérka Ma mi, ma mi N trazedu Mérka Ma mi N ka, é undi ki N fladu ki N ta bai Ami, ami N trazedu Mérka Ami N ten ki obi kel ki N ta fladu Pamodi mi N ka ben di mi pa mi I N sa ben dexa nhos sabe ma Pur kuza ki Sebá sa ta fala di mi ma kel-la ka pode ser Pamodi pa mi Sebá nunka N falta-l ruspetu Pa ben fika ta fala mal di mi Di kel kuza la N sa ben dexa sabe ma mi N trazedu Mérka. ma mi N trazedu Merka i undi ki N fladu bai ki N ten ki bai, ami N ka pode sai atoa pa N ba kau, pamodi ami N ten ki ta visti o ki N fladu nau e nau mi N ten ki ta obi ku nau you know. Pur isu ki N sta ta ben dexa nho sabe di kel live li ki N reseba na internet dja pa tudu redi sosial ta koban, ta fazen, ta disprezian, ti mi nada N ka fazi seba, juru eu, mi nada N ka fazi seba, Seba ta xinta pé na txon ta koba-m Ami ki nada N ka faze Seba sa ben pidi nhos diskulpa di tudu kel kuza ki sa pasa Ki Seba ta xinta pé na txon ta koba-m Ami, ami N trazedu Mérka Ami, ami N ka ben Mérka di mi pa mi Minis, ami N trazedu Mérka Ami N ka ben, minis, djoli Ami N ka ben Mérka pamodi. Ami N ben Merka Ami N trazê mi tera Tera ki trazê Merka El ki paga se dinheru El paga se dinheru El ki ta pâ nha kaxê Ami é kel ki el fla-m pa N bai Ami sê tera Tera el ki ta manda na mi na Merka El é kel ki el fla-m pa N faze ki N ten ki faze Ami N ka ta pode olha Mi N ka sa ba nunka-u Mi nunka-u N ka sa bai. Pa seba ta fazi live ta ku bandi tudu stilu ki mi nada n ka fazi seba aba kel ta fazedu mo ami ki trazen el ta minis ami ya si ya ya minis yoli ami sta si ami sta mui ungidu ami si mi la na kaza oki tera tera fla panki i i n kre ojau la i panki n kre ojau ba la ya mi kela mi ka minis. Nha minins, ami kuzê nta fase mo, kuzê ba mo? Juru ma minins, minins juru kuzê ki ngoi seba ta koban oji, nunka ngoi algen ta koba algen di kel kuza la. Ta fla nha omi, nha omi, minins nta pirka npreson di tudu nhos, kuza ki ngoi seba ta koban oji, nka speraba nseba si ta ben kobaba mi oji. E koba-m, e koba-m, e koba-m, e koba-m E koba-m un kuza ki N juru oh Mini se ba koba-m di Dje po-m na tudu pas se ba Ami ki nada N ka fai se ba So pamodi N sta dentu ku brode Ami é tera tera ki fla punk Ih ih Sai ku di Manuel Nho ben toma un kuza li Nho nho nho nho rilaxa Panha-l bu-m brode Ami se ba fin si N kuanta txoma-i Pa pa pa-m pa pa panha-m pa nu da un rolo Pa nu pa nu pa nu da un foda na.

Juru minin Seba ta kuba-m Ami ki nada N ka faze Seba Pa Seba ta xinti el ta kuba-m di kel manera la Ami ku se ki N fase Seba Seba toma di Seba amu Yow juru man man yow Nah yow yow Kuza di nôs Seba ta tra di si boka Oxi ta fla-m na live na facebook Kakai ta fika na face Yow kuza di nôs Seba ta fla-m kel la. Kela ka ta fladu algen oh. Juru ma kela ka ta fladu algen ya mi fika la obrigadu oh. Se ba mi tanbe ami si nu ka mes ten Deus mes ten ok ami su ka mes ten Deus mes ten ok ami nunka n faltou oji n staba na live kil tudu kuza ku fazen ami é gratis di kuza ku fazen i nunka n odjan n abri boka pa n flau pa n flau panki Pa N fla-u, Seba, ba faze kel-li, kel-la na bu mai. Seba, N kóbe pa N fla-u, Ba, pulomenu ba pa kel-li, kel-la. Nunka bu ka djanta faze-u kel-la. Oji bu entra, bu da-m midjór kobadura, ki mi N ka sabe di nada. Inda N ta N ta txoma-l, N ta fla-l pa el fla-m, E kuzê ma N ta ma N ta rezolve? Ma N ta fla-l. El ta disliga-m tilifóni. N ta. Manda-l mensaji, i ta pega-m tilifoni i ta di, Lia, kel-la ka ta fazedu, minis. Djo li, se bai ka umildi nada, i ka ten nin un ponta di umildi. Se bai pega vídiu, spandi pa tudu kau. Minis, nu ten ki ta, nu ten ki ta oja kuzê ki ta pasa, minis. Ka nu bai na konversa pa un oja un x kumentáriu ki algen na ta kumenta, kes kuza la. Nhos sabe ma ami N ka sabe di nada. Ami, ami sinplimenti N sta na da nha volta. Ami mandadu téra-téra, ki el fla-m pa N ben. Kande kel volta N ben, N ben trankilu Ami, ami N trazedu Mi sa ta pagadu Mi N trazedu Tera, tera ki fase si vistu Tera, tera ki luta Ti konsigi traze Merka N ben Merka El ki ten, el N kualker kuza ta kontese É el ki ta txomadu Pursu N ten satisfason pa tera, tera N ten satisfason pa N da-l. Mi sta la na kaza mi mi mi mi sta la ok fla-m si panki ba la n ta bai se ka fla-m pa n se fla panki ku bai n ka ta bai pamodi el ki traze-m pa li n sta na si dispunivel el ki ta paga-m el ki ta faze tudu pa mi un kuza ta kontese é el ki ta txoma-m ta fla-m kel-li kel-la pur isu ki mi gosi li ué kuzê ki da-u kel dia nhos oia. Kuzê ki dia kel dia tudu kuza bai trankilu ya se ba bira ta pega kel vita kuza gosi se dia ta ben e ta ben faltaba mi ki mi nan ka fai ka fai se ba pa se ba ta koba na nha mai ki mi nha mai ka ta brinka ki se ba ta koba na tudu na mi minis please minis minis please please minis please minis nan. Sen, minis, ami nsa ta ben fla, ami nkre pe fla-m kuzê ki minis. Nta fla, kla, minis, ya, minis xa ndexa nhos. Pamodi ami, ya, sa ba pa kua, sa ba pa. Minis, nho fika dretu, ami so kel ki nkre dexaba faze, ma ami nka faze seba nada. Ami bir bruxa e ba la ka na kobanga mi nada nka fazel mi so pamodi mi sta na da un volta pa li mi ben ku ami ku nha manu di manuela ami ku tropa di manuela nu ben da un voltinha pa nton da ba kasa se ba ta koban di kel manera la ya mi nen ka sabeba di na mi nka sa so so pe flan e kuze ki pasa nta nta flal nton e modi so pe flan asi nta oia i so nta txomal i nda e ta manda mensaji so fe nta fla seu e kuze ki pasa kuze ki pasa. E ta komansa ofende, só pe fla-m, na modi, e ta fla-m pa splika-l. Só fla-l, ok mininu, nha fika dretu, ok, dja, e nos, nu sai,
dja nhos ka sabe nos, ami nada N ka faze, mininu, ami N traze-l di Merka, va, e mi N ten ki ta siña kume.